Ija temmek niprofa nirkupra minn hangover d-boss mal-bib. U daħal dal-qassis. U dal-qassis, ah, di stars alajni. Dal-qassis kont rajt storja fuqu fil-gazzetta, ġimma qabel, ġviri kena ta' friska ġo moħi, illi kienu sparawlu l-Brazil jiprofa jkisser child prostitution racket. Fuck. Eh, Malti kien? Malti, dun George Grima, għawċi, Sewa. Il-mib kidu nġuħax il-sajn l-sitzni, anyway. U daħal għetlu, with her head which was pounded, għetlu, inti l-qassis, li rajt bik fil-gazzetta, għalliva ta' għetlu fader, għandek parek int, u beda jitħan, sam, għetlu xan, xinsa namil fader għalik. Normalment kont innafru l-em. You know, għallu, sam, għu paċenzja. Li kiku ma kienx dak il-fader li rajt dwaru fil-gazzetta kont għedlu darbora. Għetlu darbora.
Anyway, U, insomma, appoġġa għetlu, x'nista' nagħmillek, Father? Għalli għandi daw il-żewġ pitturi kienu koroħ Għalli daw għamluhom it-tfal tal-Brażil. U kien magħruf li kien jagħmel ħafna filantropija ġol brażil il-Kenja u l-Etjopja. U kien mitiku, kulħadd kien jafu l-Dun Ġorġ, naħseb jien probabbilment l-aħħar wieħed li tallimt bih minn fuq dal-artiklu. Anyway, għetlu ħanajdlek, Father, rispett tiegħek

Jiena smajt li inti tagħmel parti darba fis-sena il-filantropija. Kont ili għaddej xi seba' snin minn snin. Qed lu iva nagħmilha. U kont naf x'inhi ġejja mill-Mistess Wales li kienet retorika u għalli ehm, tikkonsidra qed lu m'hemmx għalfejn tkompli. Iva. Imbagħad ħalli tani tani d-dettalji u di u da. U kien 7000 Maltin, kważi 20,000 euro. Rid hu jrid jiġbor.
Kellu bżonn dak minn għandi. 7,000 Maltin. Qedlu jħallmillek il-party.
U dal-party li qed tgħidu li kontu tagħmlu darba fis-sena tal-filantropija kontu ħa tagħmlu għal Dun Ġorġ Grima. Għall-Moviment Missjunarju Ġesù fil-Proxxmu. U dal-party ġo ma seħħx. you know, circumstantial għasex. L-ewwel darba li jiena wett il xaħat, għax normalment nagħmel parti, ma jidrom xejn, mm. u mbagħad nibqgħu mmur nippreżentalhom. U dal-parti ma sex, insomma, u daj bil-pulitezzi kollha, mm. you know, diplomatikam jibat li message, di email u di ħalli risposta ma' segretarja. U jien dem nevadi, bum, bum, bum, bum. Konta t-injora, konta t-tevita. Għamil xie xar, jow xarej, insomma, etlu, you know, man, this isn't me. It's not me. face the flame. U ċempiltlu għetlu isma father. Għetlu, dak il-parti mux ħajseħ. Imma fl-istess nifs nista najdlek imwedek li ħanġiblek il-flus. Minn fejġejjien mux affarijiet. Jena importanti fil-ħin u fil-waqt did-data u tajtu data. Għan il-taqaw u għanti jomlok. Don't ask me where it came from, that's none of your business. Insomma, u sa 24 hours qabel D-Day, kont 1500. Isma naf li l-father għatlu it's none of his business, it couldn't be my business. None of your business, either. anyway, u sa 24 hours qabel kont 1500. Kont 1500 lira Maltin short. Tillost, ja madonna. Ħa niblaħhom. Imma qed you know what man, this is situations where you have to man up. Mhm. Tiġiex tajd li kif ġon, żewġ telefonati f'dawk l-24 sija. U daw it nejlu fuq jomend, they mirrored the same talk. Bla bla, na, smajna li qed tiġbor il-flus għal-proġett ġol Etjopja, bil-kelma tiġri. Nistaw nejnu, kien mhux ovvja li tistaw tajnuni, Kemm, f'idejkom, you know, mhux ħa niġġudikakom fuq il-ammont. Lo and behold, kelli bżonn 1500, 1500 eżatt ġew. Wieħed minnhom tahom li dollars to the equivalent of his share of one five. Insomma, tajt ma' Tun Ġorġ. Imma inti m'intix, sekonda waħda, għax inti m'intix reliġjuż, Issa, eh, le, nitkellmu. Le, le, fil-sens, fil-sens, x'għalfej taħseb li ġrat dil-ħaġa? I don't know, man. I don't know. But we'll, bring, we'll come to that, I promise you. Issa, it-għajt miegħu ġo kafeterja l-imsida, tajtom lu envelope qed jitbowa qed jispakka the scenes. Insomma, tajtom. Kollu cash.
Cash, man, loaded. Qed lu father, di kienet l-obbligazzjoni tiegħi miegħek. Issa l-obbligazzjoni tiegħi miegħek Spiċċat. And he took my word. You know, għax l-ewwel sliding doors moment. Ħriġna, somma ħadna l-kafe, ħadna l-kannol, bla bla, ħadna bdej xulxin ta' niqa. Jiena sejjer lejn sida krik u sejjer lejn knisja. Ma jaddux ħames sekondi, insomma, ħames sekondi biex fihom. Konna separati b'xi 20 mur, għatlu fadel. Għalli għaw. Qed l-immi, nsaqsik mistoqsija, biex kemm kemm intaffi l-kuxjenza u l-kurżità. Inti qed li il-puntu di partenza tiegħek kienet aħna dan il-proġett ħansalvaw 200 tifel u tifla. Metlu, was it just a nice story? You know, we can romanticize with the story. Oh, or is it true? Bullshit, jew truth? ħares lejja Dak xi September kien. Qalli għandek x'tagħmel f'Jannar? Għedtlu xi tipproponi? Qalli għajmej ħames ġimgħat. Għedtlu fejn? Qalli mhux l-Etjopja? Biex inti tara frott xogħlok. Tawhom li lura. Il-flus tok lura?
Eh, u jien għedtlu iva, malli qaspiċajt il-kelma. Ftum! Qalli jissa obbligat tiġi miegħi. U darba minnhom konna sejrin ġo post remot ħafna u ntfajt taħt kudra u bdejt Imma ma ridtx lil Dun Ġorġ nurih li qed nibki. Qiegħed hemmhekk qed nibki u għamilt hekk. I just couldn't hold it inside, John, tant kemm tfarrakt minn ġewwa. U kien hemm il-kardinal magħna tal-Etjopja li ħabib ta' personali tiegħi. Għalli kit, let's stop. Um, I'm going, I need to use the bathroom of a cliff. Għalli go and get some air. Kien diplomatiku, un tfajt waħdi u bdejt nibki u din George di poġġa idu fuq spallejja u jien ġejt defensive. Qalli isma' it's okay biex inti tiżvela l-emozzjoni ta' you know hija parti mill-ħajja u jiena attakkajtu bil-kliem. Qalli qiegħed hawnhekk jien bħala ħabib tiegħek. Xatlu?
F'qalbi, għametlu xej, I just, I just couldn't talk, paralizzat kont. Ma f'qalbi għet l-lastja ma danna fejġejt. I just couldn't put my head round it, imbagħad immur quddies miegħu nibda nibki u l-għada mmur niġi biex norqod. I'm not a, jina, b'saħti. Eh, naf li, naf eh, tip ta' personalità li għandek. Ehm, imma kont taf li kont se tkun daqsek sensittiv għall-esperjenza? Le, Asper idea. Ma kontx lesta li għedt. Le, xej, u kienet sfida. Dun Ġorġ jaqbad proġett fost l-elf li kellu. U jiena qed ngħid isma' nistantik appoġġ dun, ħantijulek. Niddeċidu npoġġu ngħid isma' kit. Dan il-proġett jagħtaw, mhm. għandna bżonn daqshekk flus, mhm. u biha aħna ħanedukaw XYZ tfal. Jekk togħġobni, nieħu r-riedni tal-responsabilità finanzjarja. Kien jipprova jreddali non-stop ir-running cost ngħidlu Dun, let's not go there. Għax il-flus tal-iskola, tal-proġett, alfa u omega, nasal sal-omega lesta. Imma di bħax-xita. You never know when it's coming. You know, issa għid li jkollok 1000 jur, 1000 lira, 2000 lira Maltin obbligazzjoni u ma jiġux daw. Għallu tini skola, tini oħra jek hemm bżonn. Imma running cost pagi tal-eni, oh, running cost related to a school. Dawk għalik. U ħadmet u. Sena wara, sena wara, sena. Il-mod li kontu għat salvawhom kien billi tuħom edukazzjoni. Edukazzjoni u feeding programs. U feeding programs. Għax jekk ma tagħmilx feeding program, mhm. affiljata mal-iskola, mhux ħajġu. Konna niġġieldu taranna n-argumentaw taj daw jobodu l-xulxin jew daw. Fuq xiex kontu tagħdu? Jien per eżempju ħaġa li vera kienet iddejjaqni immensament, kon għajdu isma, you are your biggest enemy. Ma tistax inti tal-età tiegħek u ma he wasn't the radiance of health. Hmm. You know, kellu kondizjoni, depressjoni, da, zokkor, slow the fuck down. Hmm, hmm, you know, Għax ħa nagħmlu ħames ġimgħat aħna. Inti ħa tagħmel għaxart ijiem full throttle, top il-full. U mbagħad tispiċċa bejn il-ħajja u l-mewt l-isptar, ovvjament. Kien jagħmilha ta' spiss di? Lejjem, u l-aħħar.
Tant kemm kellu kilba biex jara kambjament radikali fil-kuntest ta' tfal li nservu li ġi jisu manic.

Ara biss taħseb, qegħdin hawnhekk maġenb xulxin, spalla ma' spalla. We're soldiers for the truth. Imma jekk inti tispiċċa l-isptar, jien ħa jkolli naqbdu, naqbad ir-riedni tas-sitwazzjoni, waħdi. U mmur niftaħ hawn, u mmur agħmel hekk, u xogħli jiġi doppju, u mingħajrek maġenbi. You know, all right, ma tafx tgħum, itfgħu qalla ġol-pool. And you learn to swim. U xi tweġiba kien itik?
Kien jgħid, mhux hawnhekk, hemmhekk kont nisbroffa, you know. Għal li għal have time to sleep, meta nkun mejjet, ġol qabar. Għet li that's not the answer I'm looking for, man. You know? Bdejtu tagħmlu preparament, ispeċa qed li ma kienx xempju tas-saħħa. Kien ras u wibsa, kien jispiċċa ħafna isptar. Kontu tagħmlu eh, pjanijiet ta' kif ħajkun hemm dal-moment fej Dun Ġorġ probabbli mhux sejb aparti minn din l-operat. Fimni, tipprova trid imma he really is irreplaceable, you know? He's an irreplaceable. Għax kien u kun. What made him irreplaceable?
I mean, it, sounds like the mania li kellu. Jek inti taħseb John li jena għandi xeba enerġija mistek rajt lilu. Pstija. Issa man mux ħajkollok l-opportunità biex tara lilu. He was a bundle of fucking flame. You know? Iċem pilli, għedsum ta' fejjat jien, ġejt għant ommok ta' kont għaddej kelli bżon sandwich. Jagħmel wiċċu ma' kulħadd. Jidħol il-belt, jidher, jibda jitkellem ma' xi ħadd. Kien ibellaħni, imma jagħmel kien iseffaq wiċċu mhux għalih ta'. Pali, jiena n-nies għat-tfal inseffaq wiċċi ta' jekk hemm bżonn. X'kien jimmotivat taħseb inti? Fil-każ tiegħek, fil-każ tiegħu it-tenuta, il-mantra tiegħu kienet eh, jekk inti tħares lejn l-isem tal-organizzazzjoni filantropika tiegħu Ġesu Moviment Missjunarju. Mhm. Ġesu fil-proxmu. U kien jemmen mhm. li dawn in-nies kollha li hu iservu, iservi bil-fidi tiegħu mhm. kienu Ġesu. You know? Uh, was he brave? He wasn't really brave, ta? Ma tkellu fiduċja kbira li daħa jiġi proteġġut

kont nafa farmakoloġikament x'tagħmel u kemm kienet prezzjuża, speċjalment fl-ambitu ta' soċjetà fqira li di hija inaċċessibbli lej it-tobba li ħajservu l-pazjenti tagħhom. Inaċċessibbli għax tiswa ħafna flus, ok. Wettra, don't breed, I'm come on the way. U meta mort jien, Bdejt nara kaxxi ħirġielet, nara tal-ħniena daw kollha lija, kaxxa fuq kaxxa fuq kaxxa, u spiċċajt b'xi seba' kaxxi hekk. Ħadthom id-dar qed daw kif ħantellaħħom l-Etjopja. Mhux kienu daw ampules?
Ampules, ampules. Ġifieri daw ikunu parenteral injectables. Sewa.
U għedda wisq li jiena nħallihom. They're too valuable li nħallihom warajja. Allura qabadt erba volontira, guys għandi bżonnok, Saturday afternoon, bla bla, ġew għandi, namel namlu romblu, lasktu, one insert, għax mandek bżonn 15.000 insert, mhm. armejja kull plament u għadu ġo sausage bag. L-insert dik il-karta tal-istruzzjonijiet, ora. U biex tobba ħajkunu jafu xinu, imma anyway, di per mod li formalita kull bandi li kollok waħda jew tnej. Anyway, u insomma blejt dal-basket u sejri l-Etjopja. U bdejt nitkellem għu jgħet fiġu fuq l-aeroplan għalli. U fett li najt ninsemmilu dawn l-antibiotics għalli isma. Do you know the law here? U qisek mort għal multiple choice, kont ċert li kien lej. Għalli kemm minn tronġa, l-answer si. U dak il-ħin iffriżaj. Xifir l-answer si, x'kienet l-answer? Għalli, għetlu, what do you mean? Għalli,

Inżilna ġbar dal-basket qed tajt għalla nalli wara hija l-basket qed mhux għan nissogra ħadd inqabad għax didana u ma tistax tgħaddi inti mingħajr ma turihom tirrikonċilja il-basket ma dan in-number. Da kollu paper orientated huma imma mm. kollox eżatt. U ġbart il-basket u biex taxxaqa meta bdejna għaddejjin tad-dwana qed ifittxu kull basket. U xejn kelli l-murliti ħa jispakkawhom imma. Anki naħseb lura fiha. Insomma qedlu dun, I'm in shit. Qalli x'ġara? Qedlu għandi ħames mit-tempju l-hemmhekk. Aqaseb għani għalli.

I was reborn. U dar fuq jek, jisu barba ġankin, għamli għadu. Tilla la dun, what the fuck was that? Ji proteġik.
Mela, tlaqna?